Хәзер күрәм, киресенчә, Европа илләрендә үз тамырларына кире кайту, мин яраткан Алманиядә диалектлар белән кызыксыну арта. Димәк, бу бөтен кеше аңлый торган тенденция дә түгелдер әле, бәлки без аны бәлки аңлап та бетермибездер. Бездә инде кызганычка каршы менә шундый тенденция күренә. Менә мин шулай ук бер теге чагыштыру ясыйм инде. Мин кечкенә вакытта авылга кайта торыйм, безнең буын вәкилләре, әби бабайлары янына авылга кайталар иде. Ул вакытта бөтен татар авыллары татарча сөйләшә иде, бөтен кеше татарча сөйләшә иде. Э, урамда русча сөйләшә торган кешене очратып булмый иде. Балалар да, олылар да. Һәм һәм э, безнең ата-аналар әйтәләр иде, ай менә молодец, улым, ике кызым ике ай эчендә авылда яшәп татарча Татарча өйрәнеп килде, әйе. Татарча өйрәнеп кайтты. Хәзерге көндә шундый ук ситуациядә ата-аналар җибәрәләр балаларын авылга, алар пыр тузып, әби-бабаларын русча сөйләштерәләр. Һәм өйрәтеп киләләр. Һәм өйрәтеп кайталар. өйрәтеп кайталар. Менә тенденция дип әйтик инде. Менә нишләтеп була аны? Мин монда минем рецептым юк. Әгәр дә менә мин хәзер э, авылга кайтам икән, менә мин э, әле менә Сабантой вакытларында э, Зәй районы Урта Баграж авылында авылында булып кайттым. Мин үзем шул авылга кайта торам ел саен әби бабай шунда яшәгән вакытта. Ул вакытта бер кеше татар русча сөйләшмидер инде. Хәзер кайтасың, бер кеше татарча сөйләшми. Авылдан барасың, бөтен балалар үзара русча сөйләшәләр. Сөйләшеп карадык бер берсе белән. Сорадык, син кем, милләтең буенча? Ну, наверное, я русский, ди, раз я, ди, татарского не знаю, ди. Ну, крәшен баласы инде. Ну, шулай ул. Димәк, менә бүгенге көндә без халык санын алуга якынлашабыз, әмма вакыты килеп җитә. Э, Димәк, яшьләрнең э, үз аңына менә моны без ничек тә булса индер- инде- иңдерергә, сеңдерергә тиеш. Һәм ничек итеп? Монда, Мөмкин, юллары. Минемчә, монда опять-таки татарча әйтсәк, мин ниндидер рецепт бирә алмам. Ну, менә бит авыл бетмәсен дип әйтәбез, әйеме? Җитеп бетмидер, тик әзерлегем дә, э, карашың э, киңлеге дә җитеп бетмидер. Шулай да, минем уйлавымча, без хәзер э, бөтен мөмкинлекләрне файдаланырга тиеш пропагандага. Пропагандага. Пропаганда алып бару. Акыллы пропаганда. бөтен яктан да тарихыбызны, телебезне, гореф-гадәтләребезне, ата-аналарыбызның тәҗрибәсен, мәдәниятны, безнең татар милли ашларын, ләкин теге тупой аңлат ничек дип әйтик инде тупас примитив ниндидер ысуллар белән генә түгел ә аны заманча эшләргә кирәк аны менә интернет аша ниндидер яңа технологияләр аша ниндидер яңа чаралар уйлап чыгарып Шул вакытта без балаларда ниндидер кызыксыну уята алабыз. Чөнки монда хәзер э, дөресен әйткәндә ул глобализация ул битен бөтен кешегә дә кагыла. Бөтен кешегә дә рус урысның үзенә дә дөресен әйткәндә. Хәзер рус телен тыңлап кара, бигрәк тә яшьләр арасында аларның сөйләшүен мин аның яртысын аңламыйм. Э, сленг белән сөйләшәләр. Сленг белән сөйләшәләр, ул әле инде инглиз сүзләренә нигезләнгән яңа сүз э, яңа сүзләр барлыкка килгән. Мин бит инде үзебез дә шулайрак сөйләшә идек, үзебезчә дип әйтәгез заманында. Ләкин хәзерге заман балалары алар гомумән глобаль яңа яңа ниндидер бер баскычка күтәрелделәр һәм шул баскычтан төшәргә теләмиләр. Барысы да әйе. Ул русларда да шул тенденция бар. Ләкин бит руслар алар күп миллионлы му- милләт. Без кечкенәрәк милләт, әйме. Безнең проблемалар э, кискенрәк, безнең авыррак проблемаларыбыз. Шуңа күрә монда минемчә менә шушы пропаганда ниндидер юллар табып, аны мөмкин кадәрле көчәйтергә, үстерергә, матур иттереп алып барырга кирәк. Элекке менә безнең теге сан белән генә, микъдар белән генә алу, теге кеше җыеп, аларның каршысына чыгып сөйләү ул бармый торган соң хәзер бетте. Бүгенге көн замана яшьләрен әйтик, замана кешесен креатив ниндидер ысуллар әйе, белән әйе, мөмкин. әйе. Әйтик, мәсәлән, бар бит бөтенләй дә эш алып барылмый түгел. Мәсәлән, шулай. э, Печән базары дигән менә бу матур проект бара име. Монда безнең миллилек, монда безнең милләтебезне саклап калуның бер формасы дип әйтик. Шулай ук э, китапханәбезне алыйк. Шул ук э, шул ук форма бит анда нинди генә проектлар башкарылмый. Ай- Айгөл, андый мисаллар бар, Аллага шөкер. Ансы әле нидер өмет уята дип әйтик Әйе. инде, әйеме, өмет югалтырга мөмкинлек бирми.

Һәм, әлбәттә, аларның тәҗрибәсен без өйрәнә алабыз. Бу монда бөтен нәрсәләрне, бөтен мөмкинлекләрне файдаланып, уртага салып, ниндидер бер ысул, ниндидер юл табарга мөмкин дип саныйм мин. Монда өметне югалтмыйбыз әле. Һәм, әлбәттә, менә шушы Туган телләр елы, халык бердәмлеге елы дип әйтәбез. Менә шушы, минемчә, матур, бик күп матур-матур безне шатландыра торган, өметләндерә торган чаралар бар, уздырыла бит. Бөтенесе менә онытылмасын иде, бер елга гына теге бер компания булып кына калмасын иде, киләсе елларда да шулай матур итеп шушы юнәлештә алып барылсын иде. Э, чит илләр э, темасына кереп китәбез. Сез инде бик яратасыз. Алманияны беләбез сезне, чөнки сез анда инде яшәп тә кайттыгыз һәм шулай ук инде э, Европа, Азиядагы, әйтик, диаспора тарихлары, әйме? Бүгенге көндә чит илләрдә барыбер милләт, милләт үзе аңы дигән әйбер бүгенге көндә көчлерәк яшидер кебек һәм аларда саклап калу мөмкинлекләре дә Аз дип әйтеп булмый. Ну, бәлки бу сүз сезгә, сүз сезгә ошамас, Айгөл. Кабул итәрбез ошасын, Юк, мин, ошамасын. мин, мин э, бер дә э, диаспорада татар теле сакланыр, аларда ул көчлерәк дип э, бер дә андый фикердә түгел. Ләкин барбер Э, җәмгыятьләр, алар барбер милләтләрне Ул, берләштереп а, торалар. Аерым җәмгыятьләр бар, аерым эшләр алып барыла, ләкин глобаль алсак, анда э, ассимиляция процесслары, анда руслашу яки башка илләрдә инде шул башка илләр телләренә яраклашу процесслары һичшиксез көчлерәк. Аларның мөмкинлекләре чикләнгән, алар бары тик Татарстанга карыйлар, өметләнеп. Татарстанның да мөмкинлекләре әллә ни түгел, әйм, гәрчә безнең конституция язылган бит инде ул теге диаспораларның э, ниндер милли мәдәни мәнфәгатьләрен ихтыяҗларын канәгатьләндерү Татарстанның төп эшләренең берсе дип һәм ул дөрес ул, әйме. Татарстан әлбәттә булыша, ләкин бит Татарстанның да мөмкинлекләре теге чиксез түгел. Һәм киләчәктә Кызганычка каршы, диаспорда ул процесслар бик көчле бара. Менә без заманында бик күп экспедицияләрдә йөрдек. Әле ул 70-нче елларда, 80-нче елларда ул артык сизелмидер. Мин бер Касыйм районында гына вакытта гаҗәпләнгән идем. Яшь буын татарча белмидер инде татар авылларында. Бу 70 78-77 ел ул чорда ук касыйм татарлары арасында ул процесслар көчәйгән иде инде башка өлкәләрдә әле татар авылларында әле гөрләп яшиләр иде анда театрлар килә иде музыка концертлар куялар иде мәктәпләр эшли иде балалар сөйләшә иде татарча ә хәзер ул процесс менә мин заманында касыйм өлкәсендә күргән процесс минемчә бөтен чит төбәкләрдә татарстаннан чит төбәкләрдә татарлар арасында бик каты күзәтелә кызганыч Бүгенге көндә сез институтта эшлисез һәм гомумән энциклопедия институты бүгенге көндә нәрсә белән шөгыльләнә? Фәнни эшләр. Монда монда монда мактану мөмкинлеге дә бар шул. Бу нисбәттән. Мактанып алу инде, чөнки безнең хәзер шактый матур-матур басмалар дөнья күрде. Кызганычка каршы артык зур тираж белән түгел инде, әйме. Без ниһаять үзебезнең төп бурычыбыз, төп вазифабызны тамамладык. Ул Татар энциклопедиясе, алты томлык татар энциклопедиясе басылып чыкты, бөтенесе дә. Русчасы алты том, татарчасы алты том. Һәм инде, димәк, бу э, ни безнең бурычыбыз үтәлде дип саныйбыз. Хәзерге көндә без э, инде яңа баскычка менергә тырышабыз, яңа үрләргә э, табагатлыйбыз. Димәк, безнең хәзер, мәсәлән, электрон энциклопедия замана таләпләренә җавап биреп һәм электрон энциклопедия э, проекты башланып китте матур гына бара ул һәм монда инде безнең республика җитәкчелегенә рәхмәтемне әйтәсем килә чөнки бу проект без э, хуплау тапты җитәкчелек тарафыннан безнең менә табигатькә багышланган энциклопедия бүгенге көндә татарчага тәрҗемә ителеп басылып чыкты бик матур татарстан Республикасының табигате һәм табигый байлыклары дигән природы, природные ресурсы Республики Татарстан энциклопедиясе бик кызыксыну тапты зур. Без аларны һәрвакытта да бик матур чыгарабыз, полиграфия ягыннан алып бик матур басмалар. Аларны без әлбәттә шулай интернетта да хәзер элеп куябыз. Алар менә безнең Татарика энциклопедиясенең сайтында барса да аларны табып күреп була безнең э, тыңлаучылар кызыксынсалар безнең институтның барлык басмалары э, pdf форматында безнең э, татарика нокта орг энциклопедиясе сайтында урнаштырылган бөтенесе дә без диаспора тарихына багышланган басмалар белән дә мактана алабыз менә казакстан татарлары турында энциклопедия Моннан бер өч-дүрт ел элек басылып, бик зур кызыксыну тапты Казакъстан диаспорасында да, бездә дә. Без аны менә Казакъстан консуллыгы белән бергәләшеп тәкъдим иткән идек, презентациясен уздырган идек. Менә безнең хәзер бик матур проект бара. Ул Татарстан Республикасының торак пунктлары дигән, населенные пункты Республики Татарстан русчасы басылып чыкты, аның беренче томы энциклопедиянең, өч томлык энциклопедия була ул. Шунда менә ундүрт районга багышланган авылларга, һәрбер авылга ниндидер бер тарихи справка, энциклопедик белешмә бирәбез. Һәм менә хәзер икенче томы әзер, ул басыла. Беренче томын татарчага тәрҗемә итеп, аны бастырырга җыенабыз киләсе елда. Димәк, без инде паритетны сакларга тырышабыз. Русча да, татарча да, гәрчә безнең, әлбәттә, күпчелек басмалар русча басылып чыга, ләкин без инде әһәмиятлерәк басмаларыбызны һәрвакытта да татарчада бастырырга тырышабыз. Без, әлбәттә, шулай ук Татарстан Республикасының 100 елгына багышлап берничә матур-матур басма чыгардык ул, мәсәлән, Татарстанга 100 ел дигән энциклопедия Татарстану 100 лет рус телендә без бастырып чыгардык. Татарстан Республикасының сәяси эшлеклеләре, политические деятели Республики Татарстан 100 ел дәвамында шулай 100 биографик шундый матур-матур очерк басылып чыкты. Һәм инде менә шушы эш бара, һәм без яңа ысуллар эзләргә тырышабыз. Менә без ютубта э, канал ачтык, безнең институтның үзенең каналы бар. Һәм без атна саен ниндидер булса шәхескә багышланган э, кыска гына, кыска гына шундый матур-матур роликлар бирәбез. 5-6 минутлык.

Китмәкче Хәтта? булабыз, хәтта, иә. Мин әле монда Планнар бар минем дә, э, сезгә үзебезнең серебезне дә әйткәнмендер, бәлки, ал- алданрак та әйтеп әйтеп Әйбәт, куйганмын да. яхшы. Ну, планнар бар. Монда бит әле, әле мин сорамакчыйм, электрон вариантта гынамы, тагын нинди чаралар кулланасыз, тагын нинди алымнар белән эшлисез Менә, дип менә, сорамакчыйм. ну, Сез инде без барсын бергә яңа- җавап иә, иә, бирдегез. Без яңа юллар эзлибез инде, чөнки хә- теге элек китап кына бастырып э, ш- э, шалып барып булмый бу юнәлештә. Китап, әлбәттә, ул үзенең аның әһәмиятен югалтмый, Ләкин аның тиражы аның хәзерге көндә артык зур түгел. Менә безнең энциклопедияләр шул 1000-нән артмыйлар инде, кызганычка каршы ярый. Торак пунктлары 2000 булды, әйме. Аларны без инде районнарга алып чыгып, районнарда тәкъдим итәбез. Аларны бик районнар яратып кабул итәләр менә. Алда да бу, бу практиканы без дәвам итәрбез дип уйлыйм мин. Менә яңа юллар эзлибез. Әгәр дә безнең тыңлаучылар ниндидер тәкъдимнәр ясасалар, мин бик шат булыр идем. нәрсә кирәк, нәрсә кызыксындыра безнең халыкны, нәрсә кирәк тыңлаучыларга, кызыксынучыларга. Әлбәттә, мин безнең сайтта да без кабул итәбез хатларны, без телефон аша да ачык, ютубта да язып була,